ndasipakakiya
ndakazojigwina sawira hamusadaro akadzora this time chiri kwedu aizi twava kude chedu

aiwa musatombotye mnaiwa mota torova fast mnda musatye totomhanya naye pachibhorani apa totangoiti wawa two minutes mndara
musatyenyota nyota nguru musati maendaaiaendikuitire plan boys

Ah, eh? nhasi vanochiona vapana vaya eh, mdara subaru before mvana ah, nhasi mawana avo mdara ah, namakanda eh? vaya vanopa wacha na ndauzatotamba nemhene dzakaitaafanana anoda kuganza nekugadzira zvimota zvakafa mm, nditaurire idzadzife dzi mdara let's go and show them mdara takachigwina

Kachona tine tsvina munozotwarira here kana kuti moresa?
Hayo hmm, looking good. panangu chera vati panangu tisote
vazokona kutaura neboys iro rinenge risina zvari kuita rongotigezera jagwa tichiponwa zvedu mabias

Azoudza mama.
Achimbovaudza.
Kuda tumwe sezvo. Bana. Ndagwa rinenge riripo zvese zviri.
Papisa nhasi iwe. Nhasi kuri kupisa zvisingaiti. Apa ndatuma Sibo kunochera mvuroko asati adzoka.
Naiko kwaenda neshamwari yake ko kunodzokwa izvozvi.

ini zvokujairirwa ndozvandisingadi izvozvi soka ndakutomuendera ikoko eh, iwe mainingi ndiperekedze handei nhasi ndoda kunovaona vakomana va ndoda kunovapedzera vadazvasipo bodo sondo rakapera takazomhanya kune masoja u zvasipo enda unopedza wega aiwa nhasi havana zvavanotombokuita aiwa nhasi handipo zvasipo kwete takazomhanya kuchibhorani aiwa handeka neungazovandiregerera here nhaisawe

Ah, tiri pano uchazimakati kuti bholani kune pacho mukoma wako iwe ndiakausa nechichamwa chake cheche zvisokisi vari kutoita zvepati nemabhebhi pamusoro pemota pakatoita kuzara mabhabhiyazi taura kwandiri kuita izvezvo ndikutovatsvaga vane hembe dzangu dzavakarova 3 days ndikutovatsvaga Kuchibhorani. Kuchibhorani.
Oh, msodaro mama. Nemota ya baba Anisha. Mota yani kwa naimata? Mota ya baba Anisha.
Vari kutofara izvo zvikuta wangu. Blazo wangu nini? Eh. eh. Apo blazo wangu ndio checha apo ukienda zvokutonwa doro pamusoro pemota ya blazo wangu. Ayo hande iko. Iko.
Asikana enda kushandisa muchira mvura momzi yako nenzi. Ita muchira mvura saka kusvika ka. Ya, mama kwane moto. Ah, naso avambuya. Ah, this boko. Nasa anondiona chokwadi ari kutodya yogurt. Pachibhorani panotengeswa yogurt. Nasa anondiona mwana yakapusa zvokuti.

asi kasipo kachiita ka zvokuti tiwane mvura tiende kumba da kunobika kana aiwa ngaite zvokukasika pedza masports baby hapana konaisha kondeipewo kuita ah injawa pamwe kutorwa mabhias futi zvebasa ah pakuita kuti zvemabhedi kasenza jara sha jagwa ndere geze mota isha mota yakatomirirwa dakwenda ku airport ndipe makiza acho amana kasenza urura Ndipemakiza mana mutakamirirwa. Kasikai. Aiwa aiwa aiwa. Eh? Ndira mne mchita pa mapuwa mari futi. Makutotenga mabhiya zapana. Aiwa kani.
Beta zvasana. Ah, mdara mdara ibo here unenge uchiita ah, tavoro svete rangu cha ah, days three days